Azul fell-awen, azul fell-awen a Leqbayel anda ma tellam. Ad d-nini ad nkemmel. Allah ɣaleb, ad d-nessaki igad iɣ yugin. Igad yugin taqbaylit, igad yugin ad ḥarben ɣef teqbaylit, igad yugin, igad yebɣan ad ǧǧen taqbaylit ad truḥ. Meɛtub yenna-yas. Maɛtub in-as, in a tirdurin nekk a sent-rnuɣ ciṭuḥ u cebbaḥ a ntelqmeɣ kwa. Ah! In-as, Leqbayel lukan ad ddaklen idurar ad rmimzen, neɣ ad d-naki syin-a, ad d-naki syin-a, i lukan ad ndakkel. Nka-s-iniɣ, yaw kan a neddakel, a nqabel adrar n ddel, a nekkes adrar n ddel. Neɣ tujur, ayaw ur ttagadet ara, a nqabel, yaw ad teddaklem a Leqbayel, kullec ad d-ibin. Après s-iniɣ, yaw kan, il n'est pas bête. Isxesem-asent akk. Ini-as yiw kan ad tenfṣel. Ma neǧǧa-tt akka tergel, ičča-tt inijel. Ẓer acu d inijel, bla ma nɛawen-it. Yiw kan ad tenfṣel, azekka ad d-ḍsen wussan. Ah am imezran. Ma neǧǧa-tt akka tergel, ma neǧǧa-tt akka tergel am unajel. Seddeɣl aɣ-d irǧem wakal a lmumen, akka ttihedduren ar Dada Meɛtub at iṛeḥm Ṛebbi. Seddeɣl ara aɣ-d irǧem wakal. Aɣ iɣan fi ula d akal niɣ i d-yefkan akken i d-nnan partaji partaji lehna akken i d-yedda i la Bible neɣ i Lqur'an kullukum min adem wa adem wa turab tous d'Adam et Adam est de poussière xas kan kini ttamneɣ kan s Ṛebbi semmeḥet-iyi la ɣaleb nekk akka i d-igiɣ Ah. Akal-nni ah, ara ɣ-yeččen aɣ iɣɣan ffi, acu kan d aɣaleb, wama ur iqebbel ara, acu kan d aɣaleb ad ken-yejmeɛ s igeṛṛa, mi daxel bulis iɣunfa aɣ iɣɣan ffi, ma d agila ur d-ndeqqes ara. Yiw kan ad tenfṣel, yiw kan ad tenfṣel azekka ɣ-d-ḍsen wussan. Eeh!

A fehmeɣ nekkini, azuɣur-nneɣ ziɣ d azuɣer. Kum bac bac zeɛma ad taliḍ d Aljiri, ara bumi zilman, smeḥti mačči d islam. Ala kulli llan inselmen lali, ya Rebbi qqimen trente pour cent et c'est une réalité.

Alors, avum yad neḥdi ciṭuḥ-agi ma ndukkel. Ciṭuḥ lɛali xir n waṭas n diri, mačči d aderwic n derwic, nsefseb-asent akk. Mazal nṭammaɛ, semḥet-iyi, nṭammaɛ tamemt n warẓaẓen. Mazal-iken teṭṭammaɛem, teṭṭammaɛem, tettraǧum avudu ṭul lɛam, tettɛassamt melmi i wen-id-ifk lexṛif. Akken qqaren, ittekk-d ujgu deg umagraman, amagraman ak d-yefk ajgu alemmas, ah, ṭṭamma amḥac akk umurḍan deg wid yemmuten, d ayen yeffeɣ-it nnefs win yemmuten, acu, ad tenǧareḍ akk ur d-yettruḍ ara d ayen sḥalan, xas tebɣiḍ ad tesfuḥeḍ urḍan-is. Ḥacakum ḥaca imi yestahel. Sigraḍ, asigraḍ. Ah, teḍra yid-neɣ, kumba kuntini ulac, teḍra yid-neɣ am ṭṭmeɛni ssazazen amɣar, mačči d adderwic i dderwiceɣ. Ṭṭmeɛni, d acu ṭṭmeɛ ssazazen amɣar? Amɣar n tmanin sa, netta fukken, tli rotula, yal kulci aya. Ah, asidni taḥcict-agi telha, ahihi ṣeḥḥa, ah, telha i liṣṭuna, d takunac, akk amesqan akken ayen llan akk daxel d iẓurgan ɛyan, neɣ ɣaleb, akka i yexleq Rebbi ddunit.

Ah, ya Rabbi, la lukan as-ttru. Parce que 90% des Algériens, ils sont arabisés. Neẓra berber zik. Awen derneɣ tayal. Un berber arabisé à fond. Asmeḥti-yi si des analyses pro. Un berber arabisé à fond. Ala zik, li berber akk qsentin awen, wen, wen. Elle est privée, mais qu'un arabe.

Ah ya Rebbi neɣ nekk isina ayen yeḍran yid-neɣ nuklal ar d acni xemmen zik ayen yeḍran yid-neɣ nuklal akellex neɣ nuɣal s amekkan gi inebra ineqqan d adda Mehenna mkul yiw mkul war ǧiha ɣer imal nella nemyeḥmal ufan-d amek i daɣ ferqen d gma yiwet yemma tneɣ mkul yiwen adrum yextar wa aruḥ alli ar falan wa alli ar andi wa alli ar sidi wa alli ar fafac Nettemyasam gar-aneɣ amzun mačči n yiwen uẓar. Walhar d lɛib fell-aneɣ la walhar d lɛib fell-aneɣ la ttaḍsan deg-neɣ. Neggumma ad d-nawi s lexbar. Eeh! Tamurt-nneɣ iddem-itt usyax, iruḥ wegdud wakali. Wa ṭṭafeḍ yettamen s lecyax, wayeḍ yeṭṭalab tilelli, iggaḍ iẓran d tikellax, uffgen am yefrax, heggan lebruj di leɛli. Tamurt-nni ɣ-izdeɣ-itt waṭṭan, seg uẓar-itt yebda rekku, wakka ara nerr d sselṭan a s-id-yafen ddwa ḥellu. Yerɣa uzegzaw d uquran alef ahemmin yeɣran ɛemmret-tt qbel ad texlu. A lmumnin, on a tout, on a une intelligence, stop, ça suffit, tanemmirt-nwen et bon courage, Yeɛṭiken ṣṣeḥa imi i d-tsemḥet.